Ниләр белән кызыксынасың? Исәнмесез, минем исемем Марьям, миңа тугыз яшь. Мин 78 нче Пушкинский пролицейда өченче Е класста укыйм. Мин рәсем ясарга яратам. Нинди рәсемнәр ясаганың бар? Ниләр ясарга яратасың? Мин табигать ясарга яратам. Гарри Поттер киносына. Бу водопад.

Синең Ак чәчәкләр киносында төшкәнеңне без беләбез инде. Сиңа ничә яшь иде ул вакытта? Съемкаларны хәтерлисеңме? Миңа 3-4 яшь булды. Мин съемкаларны әзрәк хәтерлим. Нинди рольне башкардың? Мин кинода Гөлчәчәк ролен башкардым. Ә синең исемең ничек булды, балам? Гөлчәчәк. Гөлчәчәк. Кино турында Каян ишеттең? Кем чакырды сине бу кинога да төшәргә? Динар абый чакырды. Ул анда Мансур ролен башкарды. Исеңдә калдымы соң берәр нинди авыр булган вакытлар? Бәлки кызык булган вакытлар булгандыр? Ә, без Тенер машинада барганда, ә, мин йоклап киттем. Һәм аларга барсына да минем уянганымны көтергә туры килде. Бөтен буе көттеләрме шулай? Әйе. Киләчәктә актриса булырга теләгең бармы синең? Юк, мин уйламыйм. Уйламыйсың андыны. Ә нишләп? Кем буласың килә? Бу кинода төшү сиңа нинди тәҗрибә китерде? Камерлардан. Курыкмый башладым. Сезләрне тиз ятлыйм. Кемнәр белән таныштың съемкаларда? Мин Рәзидә Сәләхова белән таныштым. Ул бик матур, ягымлы. Кабызда. Китмә. Рәхмәт, балам. Гөлчәчәк, мин тагын килермен. Син хәзерге вакытта берәр кинода төшергә хыялланасыңмы? Гарри Поттер киносында төшер идем. Ә кем булып, кем ролен башкарыр идең Гарри Поттер киносында? Гарри Поттерның кызы. Ә син татар телен яратасыңмы, Мәрьям? Әйе, мин татар телен бик яратам. Ә татарча берәр шигырь беләсеңме? Әйе, беләм. Сөям кайчакта бер-бер иптәшемне, аңар мин күрсәтәм күздә яшемне. Кыйлам узхаранар кайгы-монымны, сөйлим бер-бер барымны һәм юлымны. Күренә ул мәхәббәтле күземә, Куяр төсле бәһа һәрбер сүземә. Алалмыйча тәким күзне күзенә, Чыгадыр балкыган нурлар йөзенә. Көйләр шунда беравыз, әллә кайдан, Ышанма, дөньяда һәркемдә ялган. Аның тик тышкы ягын син күрәсең, Мәхәббәтле әһәмият бирәсең. Тышыннан кызгану күрсәтсә дә ул, Эчендә нәрсәләр ятканы мәҗһүл. Моңар син саф күнел белән ышандың, Эчендә кайгы, хәсрәттән бушандың. Бушанды. Пакь вә саф күңеле эчелде, Тирә якка шуның нуры чәчелде. Йөзендә күргәнен, нур иптәшемнең, Нурыдыр саф күнел һәм күз яшемнең. Кара йөз ул, кара эш ул, һаман да, Мөхәббәт һәм көчлек юктыр анда. Менә шул чак таман мин аптырыйм да, аваз килгән торакка бер карыйм да. Аваз! дим, ишетеләсен, әйтче, кайдан? Фәрештә кычкырамы, тәки шайтан? Җавабында аваз, Син Рәнҗеме? ди. Минем исемем Ачы, карт тәҗрибә, ди. Әфәрин, Мәрьям, бигрәк матур сөйләдең шигыреңне. Рәхмәт. Уңышлар сиңа, Мәрьям. Рәхмәт.